Алдагы көннәрдә укылмыш ястин табыла. Татар бизнесы зиратында бүген үзенчәлекле очрашу. Карты да, яше дә әби-бабалар рухына дога кылып корбан чала. Ә аның итеннән исә авылның өч җирендә аш һәм пылау пешерәләр. Плов пешерәбез сарык итеннән корбан корбан бәйрәмгә. И бөтенесен чакырабыз плов ашарга. Хәләл ризыктан һәркем авыз итәргә тиеш, чөнки ул бөтен халык өчен әзерләнә. Ә галимнәр исә авыл тарихы турында яңа мәгълүматлар туплый. Менә бу зиратта Шиһабтдин Мәрҗанинең бабалары күмелгән. 1861 елларда исә ул бирегә килеп каберләренә таш куя. Иң характерлы полевная керамика. Татар бизнесы тарихы менә бу үзәнлектән башлана. Унынчы гасырда бирегә Үтәш би дигән кшик кабиләсе белән килеп урнашкан. Болар кыпчак кабиләсе Үзенең җитәкчесе, безнең карашыбызча, Үтәш дигән кеше. Үтәш ул борынгы төрки исем, үтүче, үтеп керүче, бөтен нәрсәне булдыручы мәгънәсендә төрки исем. Һәм Менә шушы би үзенең кабиләсе белән килеп урнашкач, шушы, әйтик, башка кабиләләр белән аралашканда, син кайда торасың? Ә менә теге би үзәнендә. Авылның унынчы гасырда барлыкка килүен раслаучы тагын бер дәлил, ул археологик казылмалар. Тарихчылар аны шушы көннәрдә генә тапкан. Менә монда иң борынгы керамика безнең унынчы гасырга карый. Алар әле кулдан эшләнгәннәр, гади иттереп кенә, шундый тупас кына булган инде ул, үзенә күрә, артык матур булмаган, әйме. Ләкин унынчы гасыр, унберенче, уникенче гасырга караган, әйе, фрагментлар арасында менә алар да бар. Кыйпылчыклар арасындагы кармак Бизне елгасында балык күп булуына ишарә. Ул кармакны күрсәгез, Аңа эләккән балык минем кадәр булырга тиешле. Менә нинди зур балыклар йөргән, су тирән булган, чиста булган монда, әйме. Галәмәт зур, менә шушы бармактан да зур да шулай бегелгән, анда, әйтәм, бер ике потлы зурлыктагы балык эләгергә тиеш. Ул кармакка. Тарихчыларга авыл халкы да кушылган. Бүген алар татар бизнесы турындагы мәгълүматны бергәләп җыя. Тиздән китап нәшер итәргә дә ниятлиләр. Бездән дә күбрәк эшләде бу мәсьәләдә авыл халкы. Һәрберсе тырышты, ниндидер информация. Менә безнең инде Академикларыбыз әйтелеп китте, 42 морзасы булган. Менә ул нәрсәләрне алар да хуплап, алар да. Менә Яшел мәчет инде. Мин үзем дә уйламаган идем, иптәш бабайлар ниенә морзаларга килеп тоташканым әтием яныннан. Менә 16 поколение без аны таптык инде. 999 еллык авыл хакында риваятьләр дә шактый. Бабайлар килеп кое казыганнар тауның өстендә. Тауның өстендә казыганнар, анда су чыкмаган. Су чыкмагачтан монда урысларны чакырганнар, урыслардан сораганнар, нәрсә соң инде бу дип. Тегеләр бездна дип әйткәннәр. Шуннан соң бизнә исеме кереп калган бу безнең авылга. Алар килеп карыйлар, анда басып карыйлар, монда басып карыйлар. Бата, аяклар бата, ниләр, сулыклар бар. Менә аръякта була инде ул, беренче шул урынга килгәннәр, ди, безнең елганың теге ягында. И аннары бу төпсез урын ахрысы дип уйлаганнар инде аны, төпсез. И Бизна дип атап, безнең анда утырган бабайлар, менә шулай бер-ике кеше бабай килеп утырган ул якларда. И ни, Шуннан киткән инде. Мәчет тә, беренче мәчет тә ул якта булган. Флера апаны авылның аяклы энциклопедиясе диләр. Татар бизнесындагы һәр нәрсәне диярлек яттан белә. Югалып бара торган авылыбызда аякка бастырган шул мине торгызуга, авылыбызда әле яши икән, тора икән, Без анарга бик шат. Авыл көне татар бизнесында бүген тәүге тапкыр уза, киләчәктә аны традициягә кертмәкчеләр. Моннан тыш, оештыручылар Шәҗәрә бәйрәме дә үткәрергә ниятли, чөнки авылның кайбер шәхесләре үзләрен уналты буына кадәр белә. Чүпрәле районыннан Финзия Газизова, Андрей Мохов, Татарстан, Атналык күзәтү программасы өчен.